Heb os nac oni bai, mae'r ddwy flynedd diwetha wedi bod yn gyfnod tawelach i bobl ifanc, gyda dim lot o ddigwyddiadau na chyfleoedd i gymdeithasu. Mae sawl mudiad wedi teimlo'r effaith, ond gyda'r oll reolau nawr wedi codi, mae digwyddiadau'r ffermwyr ifanc yn ôl, A mae'r rali sirol wedi dychwelyd.
Yn ôl ymchwil, mae 76 y cant o bobl ifanc wedi teimlo effaith negyddol o beidio gweld eu ffrindiau, felly mae yna bwysigrwydd mawr i ddiwrnod fel heddiw. Fferm Fron Heulog yw lleoliad Rali Ceredigion eleni, a Clwb Llawenog sy'n gwesteio. Mae Sioned Caryl Davies yn aelod o'r clwb hwnnw, ac hefyd yn aelod hŷn y sir a Chymru eleni.
Ymwneud â'r rali i bob sir yn cynnwys holl amrywiaeth o gystadlaethau, ti'n gwybod, fel ti, dechrau bore yma 'da'r cwca a'r coginio, rydyn ti'n dawnsio a'r canu, y cyneifio, mae'r ddangosau prif gylch, mae'r diwrnod rali yn rhywbeth at dant pawb, mae fe'n ddiwrnod i cael y gymuned ac i gael y sir at ei gilydd i joio. O chi'n gweld eisiau'r digwyddiadau Clwb Ffermwyr Ifanc dros y dwy flynedd diwetha, mae'n siŵr? O, dwi'n to be, a gweld y crowds yma heddi, mae aelodau wedi gweld eisiau'r rali, na beth mae pawb yn edrych ymlaen dan o rali, achos yng Ngheredigion ni'n mynd o leoliad i leoliad, felly pwy bynnag yn ennill heddi i ardal nhw byddwn ni'n mynd blwyddyn nesaf, felly mae'r bwrlwm na, fi'n wedi gweld ardal gwahanol hefyd, felly Mae aros tan y rali diwedd y flwyddyn wir yn denu aelodau.
Mae Wyn Thomas yn gyn aelod o'r Ffermwyr Ifanc Ceredigion, ond mae dal yn gwneud llawer gyda'r mudiad yn ei waith fel rheolwr prosiect ymrwymiad y ffermwyr ifanc Tir Dewi, sef elusen iechyd meddwl i ffermwyr. Wel, fy ngwaith i, uh, Dr Dewi, yn cynnwys codi ymwybyddiaeth uh, dyna'r rhan mwyaf ohono fe, codi ymwybyddiaeth o fewn y gymuned amaethyddol o'r, or angen sydd mas na'n help a, ac wrth gwrs dweud wrth ffermwyr yn gyson bod hi'n iawn i ofyn am help pan bod angen arnyn nhw. Pa fath o effaith wyt ti'n meddwl bod y ddwy flynedd diwethaf wedi cael ar bobl ifanc? Wel, fi'n credu yn ystod y ddwy flynedd y Covid mae, chymod, mae yna mae 'na unigrwydd mowr wedi bod, yn enwedig felly o fewn y gymuned amaethyddol, achos mae, mae'n waith unig beth bynnag, e, a mae'r ffaith bod dim digwyddiadau wedi bod mlaen a bod nhw'n ffili mynd a gweld i gilydd, mae wedi bod yn anodd iawn. Chymo, mae, mae popeth sy'n digwydd yma heddi yn, yn rhoi gymaint o gyfleodd i'r bobl ifanc yma, e, y cystadlu ac yn y blaen, ond mae hefyd yr elfen gymdeithasol yma, cael treulio diwrnod yng nghwmni gilydd, cael mwynhau, a chi'n gweld bobl heddi, mae yna wen ar wyneb pawb, a pawb jyst mor falch cael cael gweld ei gilydd. Oes gyda ti unrhyw cyngor i bobl yn y byd amaeth am sut i ddiogelu iechyd meddwl nhw? Wel fi'n credu mai siarad yw'r peth pwysig. Os oes rhywbeth yn gwasgu ar unrhyw un, mae, mae rannu fe yn neud gymaint o wahaniaeth. A mae wastad rhywun mas na sy'n gallu helpu. a mae gofyn am help yn gam enfawr wrth gwrs.
flwyddyn o seibiant, mae'r cystadlu nôl, a phawb ar dân i gwneud eu gorau dros eu clybiau.
Mae'r oed cystadlu wedi cael ei ymestyn i 28 mlwydd oed, o ganlyniad i'r pandemig, ac un sy'n cystadlu am y tro olaf eleni i Fflur Lewis, Clwb Penparc. Pa gystadleuaeth oedd e ti'n neud heddi? Yy o'n i'n neud y Trin Glân heddi. O't ti'n edrych digon profiadol, ti 'di neud e o'r blaen dwi'n siŵr? Yy na erioed wedi neud e o'r blaen, fi 'di fi 'di bod yn un practis ond na erioed wedi cystadlu yn y Trin Glân o'r blaen. Ers faint wyt ti wedi bod yn cystadlu gyda'r ffermwyr ifanc te? Yy fi 'di bod yn cystadlu ers o'n i'n ddeg o'd. Uh, so mae hwnna'n 18 o flynydde nawr, so tro ola eleni nawr. Fi'n mynd i gweld lister cystadlu, ond um, fi'n fi parod i benni nawr. Mae teulu ifanc da fi, so well ala, amser, ala bach amser dyn nhw. Rydych ti colli y digwyddiadau'r cysadlaethau dros y dwy flynedd diwetha, lle oedd hwnna'r wrth gwrs seibiant yn doedd? Do, o'n i'n gweld lister cystadlu, ond o'n i'n cael digon prysur, o'n i'n um, helpu mas gyda'r siopau ar hyn oed y pethau yn yr ardal, so o'n i'n dal yn cael meetings ar Zoom, ond o'n i'n definitely yn gweld lister cystadlu. A fi'n gweld lot yn dechrau nawr yn 10-20 mlynedd oed, maen nhw wedi, maen nhw wedi bod mas o ysgol, mae dros Covid a pethau, a maen nhw'n rili really magu hyder, ti'n gweld nhw'n rili really dymlaen lenni a, a magu hyder, so mae'n rili really neis.
Un sy'n cael ei flas cyntaf o gystadlu yn y rali i Tomos Bwlch Lewis i Glwb Mydroelyn.
Be ti wedi bod yn neud heddi, te? Uh, fi wedi bod yn cystadlu yn neud hysbyseb. Sut ath o?
Good, good, ie.
Yeah. Beth o rhaid i ti neud? O rhaid fi uh, canu a uh, bwta mel. Di joio?
Ie, yeah, do, do. Oedd y mel y ffein? Oedd, oedd, oedd, oedd. O iawn. Be ti'n joio mwya wneud gyda thef mor ifanc? Cymysgu gyda ffrindiau fi a cael bach o sport. Sport sy'n bwysig yn yeah, fe? Yeah. A pob lwc gyda pob dim gyda chdi ar thef mor ifanc. Diolch.
Bydd enillwyr y mwyafrif o'r cystadlaethau yn mynd ymlaen i gynrychioli'r sir yn y Sioe Frenhinol. A Cadeirydd Cymru eleni yw Carol Hâr. Dwi'n siŵr bod ti'n hynod falch gweld y rali sirol nôl. O, mae fe mor braf gweld yr bwrlwm, yr clybiau, y ffermwyr ifanc nôl yn ganol cefen gwlad, yn ganol y ca yma heddi. Mae'n gret gweld holl aelodau Ceredigion yn cystadlu'n frwd unwaith eto. Mae'n holl, holl bwysig i ddweud y gwir. Mae'n rhywbeth mae aelodau ni fel mudiad wedi colli allan arno yn ystod y ddwy flynedd diwetha. nid yn unig i gwrdd â'i gilydd, ond i ddysgu sgiliau newydd, ac wrth gwrs, nid yn unig yr aelodau, ond y cyn aelodau yn dod nôl ac yn hel atgofion gyda'i gilydd hefyd. Ti'n ffeindio bod ffermwyr ifanc ar ôl y pandemig yn awyddus i ymaelodi? O, ydyn, yn bendant. Mi fuodd na gwymp yn yr aelodaeth gyda'r mudiad yn ystod Covid, ond oedd na i ddisgwyl, gan fod gyda ni ddim y cystadlu ac yn y blaen. fel sydd gyda ni nôl yma heddi. Ond mae'n bwysig, bwysig i ddangos bod ni fel mudiad yma ar gyfer y dyfodol. Mae'r ffigurau sydd gyda ni ar hyn o bryd yn codi ac yn uwch mewn rhai siroedd nag oedden nhw cyn Covid. Felly mae hynny yn rhywbeth bositif iawn, dwi'n meddwl, a gobeithio Bydd 'na fwy a fwy o aelodau yn gweld beth sydd gyda mudiad y Ffermwyr Ifainc i gynnig ac yn dod yn aelodau yn eu clybiau lleol nhw.
Mae'n amlwg wrth weld y brwdfrydedd yma heddi bod pawb yn falch i fod nôl yn cystadlu, ond yn bwysicach fyth, yn cymdeithasu a joio!